Ул чакларда автономия сүзен бары тик географик атамаларда гына ишетергә күнеккән халык аны милли хәрәкәттә беренче тапкыр кулланышка алды. Моңа кадәр мондый иҗтимагый институт булмаганлыктан, аны оештырып җибәрү дә ансат булмый. Башлап китәргә авыр иде инде, билгеле, чөнки менә шушы президиум әгъзаларын, шәһәребездән иң-иң дәрәҗәле вәкилләрне сайладык. Алар инде барысы да урыннарда эшләүче кешеләр, алар беләләр милләтнең хәлен, тормышын. Менә ничек үзгәртергә мөмкин хәзерге тормышыбызны? Автономия акчага мохтаҗ иде. Аны җыярга белгән бизнесменнар белән сөйләшеп, әзрәк безгә тарта идек шулай иттереп. Димитревград татар милли-мәдәни автономиясенә рәис итеп шул елларда Юныс лагере директоры булып эшләүче, Россиянең атказанган укытучысы Роза Әхмәтҗанованы сайлап куялар. Роза Шәмәрдановна инде үзенең шундый оста оештыручы булуы белән без нинди юность лагерена җыеп, һәрвакыт президиум оештырдык. Һәм шушы президиумны атнасына бер тапкыр да, аена ике-өч тапкыр да җыештырып, төрле-төрле планнар курдык. Ул бит инде бер кичтән тора. Да, да.
Роза Шәмәрдановна шундый энергичный, действительно, үзенең базасына чакырып, шундый кунак ясап инде, чәйләр итеп, ул Үзенә бер мероприятие. Шул елларда шәһәр мэры булып эшләгән Николай Горшенин белдергәнчә, яңа гына оешкан автономия белән хезмәттәшлек ике як өчен дә файдалы булган. Наш город Димитроград, он национальный, и все э, праздники национальные, пожалуйста, вон и Сабантуй, и все происходит у нас. Ну, молодцы, одно слово молодцы, она одна из активнейших э, автономиков. Автономия белән төрле елларда Реваль Идрисов, Фәрит Халиулов, Фәнил Җаббаров кебек милләтпәрварлар җитәкчелек итә. Шунсы сөенечле, бүген автономиягә яшьләр килә. Быел аңа җитәкче итеп, ун ел элек рәис урынбасары булып эшләгән, оста оештыручы, кеше белән тиз уртак тел таба белүче Марат Вәлиевны сайлап куйганнар. Ул бит общественная нагрузка, общественная работа инде. Ул никогда легко не бывает. То есть всегда как бы определенные есть как бы общественные задачи, общественные мнения. Поэтому надо этого придерживаться всегда. И безгә как бы авыр булмагач та, без все равно эшлибез. Беренче елларда яңа оешкан автономиянең җыелыр урыны да булмый, тора-бара ансы да хәл ителә. Өлкәнең икенче зур шәһәре Димитровградтагы Восход мәдәният йорты биредә яшәүче 16 мең татар өчен инде дистә еллар дәвамында мәгърифәт һәм мәдәният учагы булып тора. Автономиянең 25 еллык юбилее да нәкъ әлеге мәдәният йортында узуы да очраклы түгел. Чыннан да, шәһәр татарлары әлеге мәдәният сараена беренче көннән үк яратып йөриләр, нинди генә чара булса да зал тутырып киләләр. Бүгенге тантанада димитровградларның күптәнге дуслары, Татарстанның Аксубай районы вәкилләре дә катнаша.

Мы приезжаем. Күптәнге зур дуслыкның файдасы һәм эшлекле хезмәттәшлекнең уңышлары да байтак. Ә телебезне, динебезне һәм мәдәни мирасыбызны саклауда башкарасы эшләр дә җитәрлек әле. Димитроград шәһәреннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.